Id-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija jippreżentaw L-Ekonomija u l-Politika, Rabta Ċof jew Kuntratt Dejjiemi. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sehem ta' għadd ta' akkademiċi u ħassieba.
Jiena Mario Thomas Vassallo hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM fl-Università ta' Malta nagħtikom merħba u grazzi talli għal darb'oħra għażiltu dan l-istazzjon, din il-frekwenza biex tagħmlu appuntament magħna għal programm ieħor fis-sensiela L-Ekonomija u l-Politika. Wara li l-ġimgħa l-oħra kellna fl-istudio lill-Professur ir-Reverendum Charles Tabone li miegħu tkellemna dwar l-ekonomija fit-tagħlim soċjali tal-Knisja Kattolika, illum huwa l-pjaċir tiegħi li nilqa' fl-istudio lill-Imam Lajk Ahmed attiv l-Imam tal-Aħmadija Muslim Jamaat ta' Malta biex miegħu niddiskutu l-ekonomija, il-politika u l-Islam. Nilqgħek fil-programm. Nirringrazzjak għall-istedina tiegħek. Ekku, u allura biex qabel nidħlu eh, fiktar eh, konverzazzjoni dwar dana is-suġġett li forsi mhux dejjem eh, jaqa' taħt il-lenti tagħna, Tajjeb li waslulkom feature qasir dwar l-Iżlam u l-kontribut li ta lejn l-ekonomija. L-Iżlam u wieħed mit-tliet reliġjonijiet monaestiċi ewlenin tad-dinja. Iġifieri jipprofessa it-twemmin tiegħu F'Alla wieħed. Jipprofessa twemmin fl-anġli, fil-ktieb qaddis tal-Kuran, fil-profeti, fil-jum tal-ġudizzju universali u fl-eżistenza tat-tajjeb u l-ħażin. Kull min iħaddan it-tagħlim Iżlamiku għandu jħares ħames obbligi fundamentali. jiġifieri li jistqarr li Alla huwa wieħed u li Muħammad huwa l-profeta tiegħu. Għandu wkoll jitlob għal ħames darbiet kuljum, jagħmel atti ta' karità, isum matul ir-Ramadan u jagħmel pellegrinaġġ lejn Mekka tal-inqas darba f'ħajjet dak li jkun. Minn barra gwida għal ħajja spiritwali, l-Iżlam jiġbor fih qatt ta' liġijiet li jirregolaw l-attività ekonomika u finanzjarja. Il-liġijiet Iżlamiċi imnebħa mill-kelma tal-Kuran jirregolaw x'inhu meħtieġ, x'għandu jkun projbit, u liema tranżizzjonijiet għandhom ikunu inkoraġġiti jew permessibbli. Għaldaqstant, il-Musulman għandu li t-twemmin tiegħu jiggwidah f'materji ekonomiċi bħal ngħidu aħna il-proprjetà privata, il-flus, ix-xogħol, it-taxxa, id-dejn u l-konsum tal-prodotti u s-servizzi. L-ewwel forom bikrija ta' kummerċ u tranżizzjonijiet ta' kapital ġew appuntu żviluppati matul iż-żmien tad-deb Iżlamiku. jiġifieri fis-seklu disa', u aktar tard bdew ikunu pprattikati fix-xaqlibiet tal-Ewropa t'Isfel fejn in-Nofs Qamar kien isaltan. Malta, bħal Spanja u Sqallija, gawdiet minn dan iż-żmien fejn kiber il-kummerċ u ġiet iddiversifikata l-ekonomija taħt l-Emir. Għarbi. Matul is-seklu 20 bdejna naraw l-ekonomija f'territorji Iżlamiċi tiżviluppa b'mod differenti minn dak li kien qed jiġri fid-dinja tal-Punent. Fis-sebgħinijiet bdejna nisimgħu bit-terminu ekonomija Iżlamika li bdiet tiġi mgħallma bħala dixxiplina akkademika kemm f'universitajiet Musulmani u kif ukoll f'istituzzjonijiet edukattivi tal-Punent. Ngħidu wkoll li fil-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta jeżisti wkoll study unit dwar, appuntu, din il-materja. Islamic Economics. Fost il-karatteristiċi tal-ekonomija Islamika nsibu n-normi u s-sisien morali li jipproklama l-Kuran, il-ġabra tal-għexur bħala taxxa u l-projbizzjoni tal-interessi fuq is-self. Dawk li jħaddnu dan il-mudell ekonomiku jħobbu jsejħulu bħala the third way, jew bil-Malti, it-tielet mudell,

U wara dik l-introduzzjoni biex tajna anka kuntest li semmija tagħna li jkunu qegħdin jisimgħuha issa imis it-tieni parti tal-programm fejn eh, nerġa' indur lejk imam like Ahmed Atif Nirringrazzja nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna u bla dubju l-ewwel mistoqsija hija mistoqsija bażika. L-Iżlam kif rajna barra li huwa twemmin falla wieħed huwa wkoll manifest politiku u gwida ekonomika għall-bniedem. Tgħidilna ftit x'jgħarrafna l-Quran f'dak li għandu x'jaqsam mal-prattika politika u ekonomika fid-dawl tat-twemmin li jistqarr?
Mill-ġdid nirringrazzjak u nsellimlek u s-semmiegħa tagħna. Dan naħseb suġġett huwa vera importanti u ħa nibda minn punt il-politika tal-Iżlam, xi sistema tal-politika l-Iżlam jippreferi u jagħti lis-soċjetà. Għax hemm ħafna madwar id-dinja hemm ħafna kunċetti żbaljati u ħafna drabi hum in-nies dak li jaħsbu għandhom raġuni. għax hemm kważi 56 pajjiż Musulman madwar id-dinja u vera ftit hemm li teżisti s-sistema skont it-tagħlim Iżlamiku, is-sistema politika. Hemm ħafna dictatorship jew re, kingship, kingdom, dawk l-affarijiet l-Iżlam ma jippreferix. Mela, xi professa l-Islam f'dik li għandha x'jaqsam tmexxija tal-poplu? Iva, l-evelnet l-Islam jagħti din l-għażla lil poplu li huma jagħżlu xi sistema iridu, imma l-Islam jippreferi s-sistema demokratika għal eh, għat-temexxija ta' kull pajjiż. Skont it-tagħlim Iżlamiku, dawk is-sistemi oħrajn mhuwiex ippreferuti. Għaliex? Jiġifieri b'sistema demokratika qegħdin nifhmu fejn il-poplu jkollu sehem fid-deċiżjonijiet u f'min imexxih. Ekku, ekku.
U jien irrid biex nidħol ftit fid-detall. L-Iżlam jgħid li l-għażla hija f'idejn il-poplu. Għandhom biss dritt li jagħżlu l-mexxejja tagħhom. Jien irid biex nikkota mill-Koran hemm vers li naħseb hija ċarissima fuq dan is-suġġett. U f'dan il-vers wieħed is-sistema politika tal-Iżlam hija msemmija. Alla jgħid l-kapitlu 4 u vers 59. Li Alla jagħmmarkom biex tafdaw ir-responsabbiltà tat-tmexxija f'idejn dawk li huma denji tagħha. U dawk minnkom li jsiru mexxejja għandhom jirrenjaw b'mod ġust. Alla jwiddibkom b'dak li huwa eċċellenti, tassew huwa jisma' kollox, jara kollox. Ħa nispjega ftit din dan il-vers. L-ewwel fil-ewwel parti din is-silta Alla jgħid in-nies qed jingħidilhom li huwa fi idejn il-poplu, in-nazzjon, in-nies li jagħżlu l-mexxejja tagħhom. U li Mela, ħadd di- mela dittatur mhux jaħtar lilu nnifsu jew inkella re ilaħħaq it-tifel tiegħu. ma jistax
Dik hija sistema mhuwiex ippreferuta fl-Iżlam. L-Iżlam jgħid dan hu ċar li n-nies għandhom bi jagħtu l-fiduċja għandhom biex jagħżlu l-mexxejja tagħhom. Mela dik l-ewwel stqarrija. It-tieni.
It-tmexxejja imbagħad hija definittiva bħala fiduċja. U l-Kuran jgħid il-kelma amanat, jiġifieri fiduċja, li meta l-mexxejja huma magħżulin, il-poplu jagħtihom il-fiduċja tagħhom li issa se jmexxu l-pajjiż tagħhom. Da fil-kliem tal-Punent ngħidulu d-demokrazija rappreżentattiva, ġifieri jiena nlaħħaq lil xi ħadd, il-membru parlamentari, li jiena ntih il-fiduċja tiegħi biex hu jmexxi għall-interessi tiegħi u tal-komunità. Hekk hu, u jekk jekk ngħid fil-qosor, l-Iżlam ma jirrikonoxxi l-ebda forma ta' tmexxija ħlief dik ta' gvern rappreżentattiv. Din hija skont kif demokrazija tal-punet hemm ftit differenza ħanni jekk jekk il-ħin jippermettilna ħanidlu fi dik id-dettall ukoll. Imbagħad punt l-ieħor hija li t-tmexxija hija f'fiduċja u mhux proprjetà. Jiġifieri l-poplu jagħti l-fiduċja u meta trid jista' jieħu lura. Il-mexxejja m'għandhomx dritt dwin li issa huma saru mexxejja, issa huma jagħmlu xi jagħmlu ħadd ma jistgħassihom li Kif għamiltu dak u għaliex għamiltu dan? Qed titkellem dwar il-kontabilità, l-accountability. Accountability.
U l-Islam jgħid li l-mexxejja huma accountable, they are answerable. Għandhom biex jagħtu tweġiba lil poplu għal kull mistoqsija li għandhom. Imbagħad dan l-aħħar part ta' dan il-vers jgħid li li l-awtorità mogħtija lil persuna f'forma ta' fiduċja għandu ma jibbużax jabbużax dan il-poter imma għandu biex ikun attent kif imexxi il-pajjiż, kif għandu biex imexxi il-flus u fejn għandu biex jonfoq il-flus tal-poplu u għandu biex imexxi mingħajr l-ebda diskriminazzjoni jew favur. Jiġifieri fil-Kuran hemm ukoll it-twessija favur il-good governance, mela. favur it-tmexxija tajba.
Dak mhux il-Kuran jgħid li l-gvern għandu jkun eh, good governance. Jekk mhuwiex good governance jiġifieri Dan mhuwiex dan mhuwiex is-sistema tal-gvern huwa tajba, hija tajba għall-poplu u għall-pajjiż għax jekk m'hemmx il-governance hija tajba il-pajjiż ma jmexxix il-quddiem. Mela din il-preskrizzjoni tal-Koran kemm ġiet abbużata kemm minn dawk li jipprofessaw il-fidi Musulmana u kemm dak li jipprofessaw fidi oħra jew xejn. Għax il-problema hija li ħafna drabi nitkellem li il-problemi fid-dinja Iżlamika mhuwiex minħabba il-Koran jew it-talim Iżlamiku. Il-djufija tal-bniedem. Iva, d-djufija jew il-bnedmin ma jipprattikawx dan il-talim. Jekk il-pajjiżi musulmani jipprattikaw dan it-talim tal-Iżlam, il-problemi tagħhom Jekk mhux għada jew pitada, fl-eqser żmien possibbli se jispiċċaw. Għax il-qaddis profeta Muħammad paċi tkun miegħu qal li Sejjedu l-Qowmi Ħademuhum, jiġifieri l-mexxejja tal-poplu għandhom bi jserwi lin-nies lin-nazzjon tagħhom, mhux lilhom infushom. U jekk naraw, per eżempju, jekk. Jiġifieri jikkontempla wkoll din l-istqarrija tal-politika bħala servizz. Servizz.
U jekk naraw, per nagħtik l-eżempju tal. Għaddi.
Għaddi, ekku.
Jekk nagħtik eżempju tal-Sawdija, Sawdita Arabija, il-mexxejja Huma ma jisservux lill-poplu, qed isservu lilhom infushom. Hemm faqar. Qed tkun skiett.
Qed tkun dirett. Iva, għax hemm fi pajjiżhom hemm problemi, hemm faqar, hemm nies għandhom bżonnijiet, imma il-mexxejja għandhom anke għandhom toilet tad-deheb. Għaliex? Dan it-tagħlim Iżlamiku Żgur li le, għax il-Profeta qaddis Muħammad paċi tkun miegħu għex ħajja sempliċi. Meta kien ir-re, pereżempju, ma kien imexxi l-istat ta' Medina, kien il-mexxej spiritwali u anke l-poplu għażluh bħala l-mexxej ċivil. Kien jgħix fil-faqar. U meta miet, f'dar kellu ftit, vera ftit ikel biss. Kellu xejn. U dan ma jfissirx li ma kellux il-flus, għandu, għax meta iżżewweġ lill-mara tiegħu Ħażret Ħadiġa, kienet mara sinjura. u kellha ħafna propjetà, flus u ilsiera, u hi tat kollox lill-profeta. Dan ngħid qabel anke meta sar il-profeta. U l-profeta qal lil dak huwa mhux tiegħi dak hu tiegħek. U qalet darba oħra li le, issa jien nagħtik kollox. U qal li le. Wara tliet darbiet mela meta Ħażret Khadija qalet li dan kollox issa għalik, fi idejk. U qalu li jekk jagħtini qed tagħtini dak kollox, nagħmel b'mod ieħor u qalet li inti liberu tagħmel xi trid. X'għamel? Qassem dik il-proprjetà kollha bejn il-foqra. L-ilsira kollha li kienu li, li, li ħa tagħtihom libertà u ħelsin sħiħa. U il-flus li kellu qassem dik dak il-flus fil-foqra fin-nies li kellhom bżonn. Dan huwa l-eżempju quddiem il-Musulmani. Tajjeb, mela ħelu ħelu, mis-sistema politka issa dħalna fil-kwistjonijiet tal-ġid materjali, tal-proprjetà, u allura t-tieni parti tal-mistoqsija x'jgħarrafna l-Kuran f'dik li għandha x'taqsam mal-prattika tal-ekonomija? Iva, ekonomija, l-Iżlam jgħid li l-kunċett tal-ekonomija aħna nifhmu mill-Quran u mill-pratiċi tal-Qaddis Profeta Muħammad, għax l-Iżlam huwa t-tagħlim, il-prattiċi tal-Qaddis Profeta Muħammad huwa eżempju għalina li kif fehem hu u jipprattika dan it-tagħlim. Jiġifieri hawnhekk qed tirreferi għal ħajja li għex. Ekku, ekku.
U jekk ngħidlek fil-tlet kelmiet il- L-ekonomija Iżlamika hija bbażata fuq tliet punti, jiġifieri l-ekwità, il-ġustizzja u fair play. Dan huwa s-sissin tal-ekonomija Iżlamika. Ejja noħduhom wieħed wieħed, l-ekwità, il-ġustizzja u fair play. Ejja noħduha waħda waħda. Pereżempju, l-Iżlam li jgħid li meta l-ekonomija jew il-flus tal-pajjiż, il-mexxejja għandhom bi jaqsmu bl-ikwità. M'għandhomx bi jagħtu favur jew jagħmlu diskriminazzjoni kontra xi ħadd. Il-flus

l-istess ġustizzja li mexxejja għandhom biex jagħmlu ġustizzja ekonomika, soċjali u legali fil-nazzjon tagħhom. Jiġifieri, biex nitkellmu kliem illi nifhmuh aħna wkoll, il-korruzzjoni, in-nepotiżmu, il-favuri, il-klijentaliżmu, dan imorru kontra l-istqarrija Iżlamika ta' kif għandha tkun l-ekonomija. Naħseb inti tajtni kelmiet mill-aqwa. Dak li rrid biex ngħid inti eh, tajtni dawk kliem daqqiva, dan hu t-tagħlim Iżlamiku. Li m'hemmx favoritism, m'hemmx nepotism, il-affarijiet tal-istat għandhom biex imexxu skont l-abilitajiet tal-persuna. L-Istat m'għandux biex jara lejn uċuħ tal-bniedem imma l-abilitajiet, kapaċitajiet tagħhom, xi jistgħu joffru lil pajjiż, lil nazzjon. U imbagħad jgħid fair play, jiġifieri kull bniedem għandu ikun xinajdu. Eh, Motu l-opportunità.
Opportunitajiet intas. Mandux għakien Se jkun il-favoritism jew discrimination kontra ħadd. U l-Iżlam iktar dettal imbagħad jidħol fil-ġustizzja ekonomika, jiġifieri jgħid li l-persuna għandha dritt li jaħdem u jaqla' l-għixien tiegħu. Imbagħad jgħid ġustizzja legali, Huwa wkoll id-dritt tal-persuna jekk għandu xi ilmenti, xi problemi, l-Istat għandu biex jagħti leħnu lejn dawk il-problemi, dawk ilmenti li l-bniedem għandu. Ġifieri hawnhekk qed tgħid il-ħtieġa ta' sistema ġudizzjarja. Ġudizzjarja, iva.
Imbagħad Ġustizzja soċjali, jiġifieri, id-dritt għas-sigurtà, għall-edukazzjoni, għas-sodisfazzjoni tal-bużonjijiet bażiċi, Inkluż is-saħħa. Iva, s-saħħa, inkluż is-saħħa, u l-eċċess għall-propjetà. Jiġifieri l-ekonom-. Propjetà privata. Privata u anke tal-. Komuni.
Pubbliku.
Għax għandhom l-aċċess. Dan huwa dritt ta' kull bniedem. Dan ma jfissirx li jekk huwa bini tal-gvern Xi ħadd jista' jidħol u l-oħrajn huma le. L-Iżlam jgħid li kull bniedem, meta ekonomija hija bbażata fuq dawn il-prinċipji, imbagħad kulħadd għandu biex jieħu d-dritt tiegħu. Imma l-Iżlam ukoll jgħid jaffoka ħafna fuq dak punt ieħor meta nidħlu fil-ekonomija. Li Il-poplu jew in-nies m'għandhomx biex jaraw dejjem u jitkellmu dwar id-drittijiet tagħhom, imma għandhom ipoġġu d-dmirijiet u r-responsabilitajiet tagħhom level imbagħad id-drittijiet u jekk kull bniedem qed jagħti sehmu biex l-ekonomija tal-pajjiż imexxi 'l quddiem, Imbagħad kulħadd se jieħu d-dritt tiegħu wkoll. Imma jekk nitkellmu biss dwar drittijiet u ma nagħtux sehemna fil-ekonomija, Qed tgħid ħafna importanti għaliex sirna soċjetà li kulħadd jitkellem dwar id-dritt imma ma nitkellmux bl-istess enfasi dwar id-dmirijiet ċivili tagħna u s-sens ċiviku illi għandu għandu jkollna. Jien irid nikkota. Però dawn dawn il-prinċipji fundamentali dawn joħorġu mill-Kuran jew inkella mit-tradizzjoni Iżlamika li nbniet matul is-snin. Dawn dak li nitkellem jien nitkellem mill-Kuran u l-prattiċi tal-Adiz profeta Muhammad li huwa profeta tal-Iżlam. U jien ma nitkellimx dwar li kif is-sistema eh, il-gvernijiet differenti qed eh, ħasbu le Jien ngħid li xi jgħid il-Quran u kif il-Profeta Qaddis Muhammad fehim dan it-tagħlim u jipprattika matul ħajtu. Mela, ħafna min-nies tal-Punent meta jitkellmu dwar prattika politika u ekonomika Iżlamika jaħsbu, u jibżgħu, li allura kollox huwa mmexxi minn dik li aħna nafuha bħala l-liġi tax-Xarija. Issa din irridu ngħidu li Fostna n-nies tal-Punent tnissel biża'. Il-liġi tax-Xarija huwa dak li għedt inti jew xi ħaġa oħra? Iva. U kif tidħol f'da kollu? Hemm ukoll ħafna kunċetti żbaljati dwar dan is-suġġett. L-ewwel qed nifhmu x'inhu x-xerija. Għalhekk qegħdin hawnhekk mela, biex niċċaraw mela. l-opinjonijiet eh, żbilanċjati li konna. Dak dak nirringrazzjak għax huwa aħjar li nifmu xulxin Imbagħad il-bniedem meta nafu xulxin ngħixu bl-armonija u b'rispett. Ix-xarija jfisser it-triq lejn l-ilma. Jiġifieri meta nitkellmu fi kuntest spiritwali, it-tagħlim tagħlim spiritwali li jifforma l-bniedem spiritwalment. U dan jfisser li t-tagħlim li jiġi minn għand Alla huwa x-Xerija. U dan ma jfissirx li l-Iżlam biss għandu x-Xerija. Kull reliġjon li ġiet minn għand Alla għandhom ix-Xerija tagħhom, jiġifieri t-tagħlim dvin li jiġi minn għand Alla hija nsejħulha x-Xerija. Jiġifieri x-Xerija tal- Knisja Katolika. Knisja Katolika. Jew ix-Xerija tal-Budda. Budda, tal-Hindu, tal-Ġews u tal-Iżlam ukoll. Imma issa ħan nitkellem dwar ix-Xerija Iżlamika. Ix-Xerija Iżlamika hija masuma fuq osmi differenti. Per eżempju, Parti ibada, jiġifieri qima lejn Alla. U ibada għandha żewġ punti. Il-qima lejn Alla u s-servizz lejn umanità. Għax l-Iżlam jgħid li meta ninservu n-nies, il-poplu, dan ukoll qima, parti mill-qima. Għax serving humanity is a part of worship. Dan huwa vera importanti, il-ħafna drabi il-bniedem ma jifhimx u jgħid li jekk nitlob lil Alla biżejjed. Biżejjed. Le, l-Iżlam jgħid it-talb quddiem Alla, qima quddiem Alla u s-servizz lejn l-umanità huma parti integrali, żewġ parti li jmexxu flimkien li huma u nsejħulhom Mela, il-liġi spiritwali ta' xarija li bada. Ibada.
It-tieni hija mgħammla jiġifieri tranżizzjonijiet jew kuntratti. Pereżempju, il-bniedem għandu biex jagħmlu xi kuntratti jew il-gvern għandu biex jagħmel kuntratti ma' ħaddieħor. Pereżempju, jekk pereżempju nagħmlu negozju, hemm jew nikrini proprjetà, nagħmlu ħafna kuntratti. Dawk l-affarijiet ukoll l-Iżlam jagħti tagħlim. Dan ukoll parti mix-Xerija. It-tielet huwa adab,

U dawn dawn huwa kollha huma wkoll parti minn it-tielet parti li huwa adab. L-erba' huwa it-tekadat, jiġifieri twemmin. Li xi twemmin il-bniedem għandu li diġà tkellimna fil-bidu fil-introduzzjoni li inti spjegajt, imbagħad huwa ukubat, jiġifieri kastigi. Il-kastigi huwa l-aħħar u l-eqser parti tax-Xarija Iżlamika. Imma sfortunatament anke l-Musulmani ma jifhmux u l-oħrajn ukoll jgħidu li Xarija jiġifieri kastigi biss. Imma jekk nidħlu fid-dettall, kastigi huma l-eqser parti tax-Xarija Iżlamika. Dak kollha li semmejt ħames osmijiet huma jagħmlu parti mix-xerija. Però l-kastigi huma severi hemmhekk. Huma severi imma parti żgħar viss, żgħar viss, l-eqser part. Fil-Iżlam iktar minn ħames more than 500 do's and don'ts are li għandkom tagħmlu u ma tagħmlux. U kastigi jidhi parti żgħira żgħira biss. Imma jekk nidħlu fid-dettalji għaliex jsemmi kastigi l-Iżlam, il-punt huwa li l-Iżlam ma jridx biex jagħti kastigi lil bniedem. L-għan huwa r-riformazzjoni tal-bniedem. Imma l-Iżlam jgħid li jekk fis-soċjetà hemm wieħed, tnejn jew tlieta huma nies mhuwiex ċivili, huma nies li jagħtu deni lil kulħadd, xi nagħmlu? Inħallu s-soċjetà sħiħa biex issofri bi idejn tlieta jew erbgħa jew jingħata l-kastig lil ftit, inkluż il-piena tal-mewt, Il-piena tal-mewt huwa fil mhux għal kull huwa biss li jekk il-bniedem joqtel lil ħaddieħor, imbagħad biss il-piena tal-mewt għax il-Islam jgħid li l-qdusija tal-ħajja tal-bniedem hija vera importanti. Alla biss jista' jagħti l-ħajja u hu biss jista' jieħu lura. Ħadd l-ieħor għandu d-dritt biex jieħu l-ħajja tal-bniedem. Alla irid Allura meta inti taqta' l-sentenza fuq xi ħadd u taqta' ħilu għall-mewt mhux qed tieħu post Alla? Le, għax jekk il-bniedem joqtol lil ħaddieħor, x'għandu Islam jgħid Islam wants to

Mafra se iġib iktar ġid għall-poplu jew għas-soċjetà jew għal dak il-bniedem, allura għaffir. Iżlam ma jgħidx li fi kull att il-bniedem għandu biex jiġi kastigat, imma jekk il-mafra tagħmel iktar ġid, allura Mafra hija importanti. Kif għedt li l-għan mhuwiex biex l-Islam jagħti kastig lil bniedem, le. L-għan huwa biex jirriforma. U meta jirriforma meta l-mafra tagħmel iktar ġid, iktar sens, Islam jgħid allura taħfir dik dawn il-kliem tal-Quran. Allura taħfir. Ma jgħidx li għandek it-tam tagħti l-kastig at any cost, le. U l-mafra hija eh, tingħata. Allura kif ikkonfermajna il-Koran jara sintonija, jara sinkronizzazzjoni, jara jara għaqda sħiħa bejn il-ħajja spiritwali, il-ħajja politika u l-iżvilupp ekonomiku għaliex il-bniedem huwa magħmul kemm minn spirtu u kemm minn ġisem. U fuq dik in-nota nieħdu eh, it-tieni pawsa mużikali nisimgħu ehm, ehm, silta mużikali li għamlet għamlet ħoss u kienet popolari ħafna eh, xi sena sentejn ilu ehm, ħoss eh, tassew Iżlamiku mill-kantant Balti

Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, il-programm huwa l-ekonomija u l-politika miegħi fl-istudio għandi l-Imam Lajk Ahmed Atif illi miegħu qegħdin nitkellmu dwar il-politika u l-ekonomija Iżlamika. Imam, xi tgħid ir-reliġjon Iżlamika dwar id-dritt tal-proprjetà privata u l-mod ta' kif għandu jsir il-kummerċ bejn persuni nfushom u wkoll bejn pajjiż u ieħor. Bħala l-Iżlam, bħala Musulmani aħna nemmnu li bis-sħiħ li Alla li jista' kollox huwa s-sid reali tal-proprjetà. U l-bniedem bħala qaddej tiegħu Alla ta mandat jew fiduċja li l-bniedem ukoll ikollu l-proprjetà. Imma l-bniedem mhuwiex is-sid reali. Huwa l-amministratur. Iva, is-sid huwa Alla. U bħala vicegerent ta' Alla, bħala qaddej ta' Alla, Alla ta da dritt lill-bniedem biex ikollu wkoll propjetà. Għalhekk, meta l-bniedem għandu għandu propjetà, għandu wkoll dmir, responsabbiltà biex juża din il-propjetà b'mod tajjeb sabiex hu, il-familja tiegħu u anke jekk għandu iktar propjetà, anke s-soċjetà iggawdi mid-dik il-propjetà. Dan ma jfissirx li għandu biex jibni Palazz kbar u jgħix jgħixu nies wieħed jew tnejn jew tlieta. Le. Jekk hemm jibni xi propjetà, huwa importanti li s-soċjetà tiggawdi minn dik il-propjetà. Jiġifieri l-Koran huwa kontra l-ħela ta' riżorsi? Iva, l-Iżlam jgħid li l-ħela ta' riżorsi u anke Hoarding li jekk il-bniedem. Rejba.
Rejba. Eh, jekk huma iżommu flejjes jo ank id-deb jo il-affarijiet eh, eh, tal-valur ġo l-bankijiet biss ġo djarhom u ma jħallhomx dawk il-flejjes fis-suq biex they create l-impjiegi ġodda għan-nies u soċjetà ta' igawdi l-Iżlam, jgħid li dan huwa kontrarju tal-Iżlamiku. Mela hawnhekk naraw li l-Iżlam huwa f'konfront mal-tradizzjoni tal-ekonomija tal-mudell komunista li ma tħallix il-dritt tal-proprjetà privata. Hekk hux hekk. Issa, xi ngħidu dwar it-taxxi X'jgħid l-Iżlam dwar id-dritt li tinġabar it-taxxa u d-dmir tal-Istat x'se jagħmel bil-flus tat-taxxa? Iva.
L-Iżlam jgħid li l-gvernijiet għandhom, jistgħu jagħmlu xi sistemi li huma tajjeb għall-ġid tal-poplu. Imma s-sistemi għandhom biex ikunu tenable u sostenibbli li joħolqu ġid għall-poplu. Imma t-tagħlim Iżlamiku wkoll li l-Islam jgħid li ż-żakat, is-sistema taż-żakat, jiġifieri l-flejjes jieħu minn dawk is-sinjuri,

il-proprjetà jew l-flus ta' ċertu ammont. Allura bniedem fqir li m'għandux xi assi xorta jħallas iż-żakat?
Le, żakat għandu jekk il-bniedem għandu ċertu ammont ta' proprjetà jew flus u hemm ukoll xi żmien li dan il-flus għandu għal sena sħiħa imbagħad għandu biex kif il-flejjes fil-bankijiet il-nies li għandhom Huma hemm hemm differenza li bank jagħti l-interess lejn dak dik il-persuna li għandu l-flus ġo l-bank fis-sistema moderna tal-lum. Imma fis-sistema Iżlamika jekk il-bniedem għandu flus ta' ċertu ammont fil-bank jekk tgħaddi sena, għandu biex jagħti karita jew zakat fuq dak il-flus. Fimti differenza? Minn flok li jirċivi l-bniedem, l-Islam jgħid li għandu biex jagħti. Ajwa, għandu biex jagħti. Però ngħidu wkoll li hemm taxxa li trid titħallas minn ċittadini li għandhom twemmin differenti li jgħixu fi stat Iżlamiku, mhux Ekku, hekk? ekku. Tista' tkun mu- nisrani jew inkella Buddist, għandek kull dritt li inti tqim l-Alla li temmen fih, però titħallas taxxa addizzjonali, hux hekk? Ekku, dan ngħidu ġiżja għax din hija t- taxxa fuq dawk in-nies li mhuwiex Musulmani għax Musulmani diġà qed iħallsu żakat. Il-ġiżja hija alternattiv taz-zakat għal dawk ċittadini li mhuwiex Musulmani u dan il-flus se jiġi użati għal għas-sigurta, għal infrastructure, għat-tagħlim, għas-saħħa ta' dawk in-nies li mhuwiex Musulmani. L-Iżlam ma jgħaddix li jekk in-nies li huma mhumiex Musulmani fl-Istat Iżlamiku, Musulmani jieħdu taxxi minnhom u jużaw fuq il-Musulmani. Le. Dan huwa wkoll kontra t-tagħlim Iżlamiku għax fil-bidu tkellimna dwar ġustizzja u dan kontra ġustizzja. L-Iżlam jgħid li dan flejjes li qed miġbura bħala taxxa, bħala ġiżja minn dawk in-nies li mhuwiex Musulmani fl-Istat Iżlamiku, Dan il-flus se jiġi użati għall-benefiċċju tagħhom. Hemm ukoll eżempji fid-dinja Iżlamika, fil-istorja li meta l-Mussulmani telqu minn xi pajjiż meta l-pajjiż ħadu xi l-oħrajn, dak it-taxxa li ħadu. Kienet laħqet inġabret. Ġabret Huma tawhom lura u qalu li dan il-flus kien biex nonfqu għalikom, issa ma nistgħux nibqgħu hawnhekk qed nitilqu minn dan il-pajjiż, dan il-flus huwa tagħkom u tawhom lura. Ma ħadux magħhom. So dan dan huwa punt kruċjali ħafna drabi nies jifmu li ġizja hija xi ħaġa kontra iċ-ċittadini li mhux Iżlamiċi le. Dan mhux kontra jew iktar piż fuqhom, le, l-Iżlam jemmen fi ġustizzja. Naħseb li eh, tiġi mifhuma bħala taxxa diskriminatorja. Le żgur li le, għax il-Musulmani qed diġà qed jagħtu karità U mhux karita biss, Alla jgħid lill-Musulmani. Ġifieri n-nisrani ġo pajjiż Musulman ma jħallas iż-żakat. Le, żgur le, għax dan l-Iżlam jemmen again fil-libertà ta' reliġjon u kif jista' jkun l-Iżlam jipponi l-prinċipji tiegħu fuq ħaddieħor? Mela, jemmen fil-libertà ta' reliġjon, però mbagħad jemmen ukoll li r-reliġjon għandha tkun implikata, għandha tmexxi, għandha tkun il-boxxla morali tat-tmexxija tal-istat u t-tħaddim tal-ekonomija, mela filwaqt li aħna fid-dinja tal-Punent nistqarru s-separazzjoni netta bejn stat u knisja, dan ma jidhirx li huwa l-każ tal-pajjiżi Musulmani, hux hekk? Punt tajjeb again. L-Iżlam bis-sħiħ jemmen fil- xi ngħidu separazzjoni tal-istat u tar-reliġjon. Dan huwa twemmin Iżlamiku. Sewa, ma mela nafxilna kif hemm dis-separazzjoni. Għax l-Iżlam jgħid li fil-pajjiż wieħed, pajjiż huwa bħallhom li jagħti il-servizz tiegħu lil kulħadd ma jarax lejn uċuħ. U kif jista' jkun jekk l-istat jagħti preferenzi tiegħu lil xi ħadd Dan huwa kontra ġustizzja u l-bażi tat-tagħlim anke l-ekonomija hija bbażata fuq ġustizzja. U dan huwa kontra l-ġustizzja għalhekk l-Iżlam jgħid li fil l-istat għandu jagħmel xogħol tiegħu u taħt dak l-istat hemm jista' jkunu reliġjon differenti. Per eżempju, jekk nagħtik eżempju ta' xi pajjiż, per eżempju Malta. Hemm l-istat għandu biex jagħti servizzi lil kull ċittadin u taħt dan l-istat hemm twemmin nisranija f'Malta, hemm twemmin Iżlamika, hemm Buddisti jgħixu, Hindu jgħixu, Lhudi jgħixu. Dan ir-reġjuniet kollha jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom imma l-istat għandu the main saying l-istat għandu iva r-reġjuniet kollha jistgħu jgħinu lill-istat fit-tmexxija tiegħu huma jistgħu i mean jitkellmu mal-istat huma jistgħu jipproponu suġġerimenti lill-istat. Ġifieri meta l-aħħar mill-aħħar meta seħħet ir-rivoluzzjoni tal-aħ Komejni fl-Iran, din ma kinitx mossa biex eh, din is-separazzjoni bejn stat u reliġjon Iżlamika tiġi mħotta u jkun hemm żwieġ bejn statu u reliġjon? Iva, kif spiegajt, jekk namlu hekk kif hemm inti semmejt Iran jew eh, Saudi Saudi ta' Arabija, ma jagħmlu hekk li huma reliġjon u stat ix-xogħol tagħhom imħaltin. Għalhekk hemm problemi. Għalhekk hemm ċittadini. Jiġifieri f'din it-tip ta' sistema l-imam bħalek dak ikunu imdaħlin pereżempju fil-Ministeri tal-Gvern u hekk? Hekk qed ngħidu? Mhux dak biss, huma jużaw ir-reliġjon fejn għandhom bżonn u jagħmlu kontra meta huwa l-interess tagħhom. Mela hawnhekk.
L-Iżlam jgħidli l-istat għandu jagħti servizz lill poplu kollu. L-istat għandu biex jagħmel liġijiet. Iva, reliġjonijiet għandhom jipproponu, għandhom biex jgħinu lill istat imma ma jistawx jihdu post tal-istat. Għaliex? Jien nagħtik l-eżempju liħor. Fil-Indija, għax fil-Pakistan, jien mill-Pakistan kien hemm ħafna dibattitu fi fl-aħħar snin. Mela inti oriġinarjament mill-Pakistan. Mill-Pakistan. Sa kemm mext hemmhekk? Meta tlat kelli 23 sena. 23 sena, ma ġejtx Malta. Leġejt Malta. Dirett. Kważi dirett, ftit eh, kont fil-Ġermanja, imbagħad eh, hawnhekk jien iktar minn 12 sena f'Malta. U liema parti tal-Pakistan? Naħat eh, fuq fuq l-isfel South, Karachi. Iġifieri tiġi mal-border tal-Indja, mhux iva, mal-Kashmir. Le, mhux mal-Kashmir. Imma f'dak in-naħa wkoll hemm border mal-Indja. Iva. Sewwa. Fil-Indja hemm popolazzjoni kbira hija Hindu. Huma jħaddnu reliġjon Hinduizm. Hemm ukoll popolazzjoni iktar minn 200 miljun li huma Musulmani. Jekk l-istat għandu l-għażlit tiegħu, jekk illum il-kostituzzjoni tal-Indja issir skont it-tagħlim Hinduism, il-Musulmani ma jistgħux jgħixu b'mod tajjeb f'dan il-pajjiż. Għalhekk l-Iżlam jgħid li l-Istat għandu biex jagħti s-servizzi tiegħu mingħajr l-ebda favur jew diskriminazzjoni liċ-ċittadini kollha, Taħt l-istat, reliġjoniet kollha huma jistgħu jaħdmu. Kif qed naħdmu f'Malta, pereżempju aħna fil-komunità tagħna Aħmadija, hemm Musulmani oħrajn, hemm reliġjoni differenti huma jaħdmu skont it-talim tagħhom. Fi spirtu ta' pluralizmu. Ekku, imma l-istat m'għandux biex jidħol fir-reliġjon tal-bniedem u lanqas reliġjon għandu biex jidħol fl-affarijiet ta' stat. Jekk isiru hekk, mela problemi. F'dan il-kontest li qed issemmi li semmi li tliet pajjiżi ġa semmejta, imma forsi nidħlu fiktar eh, speċifika. Għas semmejt li jisma' Saudi Arabia u l-Iran mhumiex mudelli ta' kif eh, stat Iżlamiku għandu jiżviluppa fit-tmexxija politika u ekonomika tiegħu. Eh, forsi semmi li żewġ stati fejn inti kuntent bil-mod tal-mudell Iżlamiku kif inhu mħaddem? Eh, sfortunatament.
Mhux sessibli, eżempju, ma eh, nistax insiblek eżempju wieħed li l-pajjiż Iżlamiku qed imexxi fuq il-mudelli tal-Iżlam. Din hija sfortunata kbira. Imma dan ifisser allura li dawn il-prinċipji sbieħ li kont qed tispjega mhumiex il-prattika ta' kuljum? Le, għax għax il-bniedem qed jażel dak li jogħġbu u jħalli li ma jogħġbux. Jekk għandna biex nipprattikaw it-tagħlim, nipprattikaw bis-sħiħ jew le? Jekk nieħdu biċċa I mean, what sources we take and dak le inħallu. Dan ifisser li nam ma namlux ġid, ekk isir fi dinja islamika l-lum il-ġurnata. Natik eżempju tal-Addis Profeta Muhammad. li meta l-emigra lejn Medina kien il-mexxej spiritwali tal-Musulmani imma hemm kienu jgħixu Lhudi, Nisrani, hemm nies pagani, huma kollha għażluh bħala l-mexxej ċivil tagħhom ukoll biex imexxi l-istat tal-Medina. X'għamel? Tahom libertà sħiħa tar-reliġjon tagħhom. Qal li kull ċittadin għandu libertà biex jemmen, jipprattika u jippritika r-reliġjon tiegħu, l-istat ma jindaħalx f'dawk l-affarijiet. Il-sistema tal-iġbir tat-taxxi tal-flus kien ugwali għal kulħadd. Is-servizz li jipprovdi l-Istat kienu għal kulħadd mingħajr l-ebda favur jew diskriminazzjoni. U imbagħad qal li meta jekk xi qaddejba jattakkaw lill-Istat tal-Medina, aħna kollha huwa d-dmir tagħna biex nipproteġuh. Mela, ma nistawx ngħidu li l-eżempju tiegħu kaxkar.
Illum il-ġurnata ma nsibux prattiċi eżatti. Per eżempju, darba oħra natik eżempju ta' Saudija Saudita Arabija, għabbi għaliex għaliex eżempju għax l-Islam beda minn dak il-pajjiż. Il-reġjun. Reġjun. Illum L-Iżlam huwa prinċipju, libertà sħiħa. L-Iżlam jgħid la ikraha la ikraha fid-din, jiġifieri m'hemmx sfurzar fir-reliġjon. Imma hekk jidri fil-Sawdita Arabja? Le. Jekk xi ħadd ma jaqbilx mal-ideoloġija jew femit tagħhom, il-ħajja tiegħu isir diffiċli. Ju ħafna drabi il-bniedem X'inhu l-appell tiegħek? Wasalna fl-aħħar. X'inhu l-appell tiegħek anka għal Musulmani li qegħdi jisimgħuna u anka għal min mhux Musulman? L-appell tiegħi
li naqraw it-talim tar-reliġjonijiet tagħna, kwalunkwe reliġjon li inħadnu, fid-dettall, nifhmu l-essenza tar-reliġjon u nippratikaw bis-sħiħ. Ma nippratikaw biċċa u nħallu l-oħra. Dak li tajjeb għalina tajjeb jekk le le. Isma' dinha fil-Knisja Kattolika ngħiduha wkoll, le reliġjon à la carte. Nagħżel dak li jaqbilli u nwarrab dak li ma jdoqlix. Ma jdoqlix.
Dak dak. Reliġjon ta' konvenjenza, għandna l-istess problemi. Jien jien nemmel li reliġjon M'għandniex nemmnu bħala konvenjenza. Aħna nagħżlu reliġjon nemmnu prattika bis-sħiħ. U t-tieni, kif qiegħda nitkellmu ekonomija. L-aħjar ekonomija hija li jien nemmen li l-bniedem għandu biex ikun lest biex joffri s-servizz, il-abilitajiet, il-kapaċitajiet lil oħrajn. U L-essenza tiegħu ta' ta' diskussjoni jien irid biex nagħlaq li meta tirċievi timla' jdejk, meta tagħti timla' qalbek. Dan huwa prinċipju fundamentali tal-ekonomija. Meta tirċievi timla' jdejk u meta tagħti timla' qalbek. Jien ngħid lil kulħadd ejjew nimlew Qlubna, mhux idejna. Xukran, grazzi għal dan l-intervent tiegħek illum kien ta' pjaċir kbir tiegħi l-Imam Lajk Ahmed Atif illi samt magħna u forsi wkoll iċċarajtilna xi punti żbaljati ta' kif konna nifmu għal-inqas it-test tal-Kuran. Jalla ikonna aktar nies illi jifmu l-ispirtu tal-kelma u jwettquha fil-prattika. U ehm, jina Mario Thomas Vassallo nirringrazzja wkoll lit-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdilla u nagħmel appuntament magħkom fuq l-istess stazzjon, fuq l-istess eh, għall-istess eh, sensiela ta' programmi l-ekonomija u l-politika Għal bħal-lum ġimgħa sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika, rabta ċofli u kontraddejjimi. Produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy.